ka natonga azy tonga tamin'ny voninahiny. Voalohany indrindra dia ndeha tombontsika ny amin'ny natongavany tety an-tany. Voalohany, nanana antony nivelomana sy nahafatesana izy. Ahoana tsara azafady? Nanana antony nahavelomana sy nahafatesana izy. Jesosy tsy tongatonga fotsiny tety an-tany. Tonga tety izy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny Hebreo toko fahafolo hoe, Tsy fanatitra hozy izy ny sitrakao. Ka indray hozy izy, rehefa niditra ao amin'izao fiainana izao izy, dia hozy hoe, Tena namboarinao aho ity hahatonga hanao ny sitraponao Andriamanitra ô. Izany hoe, tonga tety an-tany tsy hozy nampitafian'Andriamanitra vatana izy. Tonga tety mba haninona? Hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Na nanantso ny hahavelomana Izy, tamin'ny fotoana Izy dia tavololon'ny samborina, arondrina, hazera anaty hantsana. Satria fantany fa mbola tsy tonga ny fotoanany, dia namakivaky teo afovoan'ny olona Izy ary tsisy navita nikitika Azy. Fa tamin'ny fotoana amin'izay, rehefa ho samborina Izy ary fantany fa tonga ny fotoana, dia izao no lazainy tamin'ny mpianatra, Izao no antony nahatongavan'ny Zanak'olona, hanolotra ny ainy mba hisolo ny maro. Dika izay faty ny antony natongavany, le antony havelomany sy ny antony hafatesany. Amin'ny fotoana tsy manana antony hafatesany ianao dia hatahotra fahafatesana. Amin'ny fotoana tsy manana antony havelomany ianao dia handanindany ny andro amin'ny tsisy dikany. Raha sendra tsy fantatrao, mamelà aho mihaino anankiray izay iombonantsika rehetra. Mihainoa ve ianao azafady? Isika rehetra izao raha novonjen'Andriamanitra. Nalainy tany amin'ny fanjakan'ny maizina ary nafiliny ao amin'ny fanjakan'ny mazava. Navotany tamin'ny fahotana teny an-tanan'i Satana ary napetraka eo an-tanin'Andriamanitra eo an-tanan-kavanana miaraka amin'i Jesosy Kristy any an-danitra. Tonga zanak'Andriamanitra, haleloia, ao amin'ny fanjakan'ny mazava. Napetrany aty isika fa tsy tonga dia nakariny vao voavonjy. Mbola najanony eto. Inona ny antony? Mba ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Mba ho amin'ny alalako sy amin'ny alalanao no hitahiana ny ankohonana rehetra sy ny firenena rehetra mba hankalazana an'Andriamanitra. Raha fitenina dia tsotra ny antony havelomantsika sy ny hahafatesantsika, eo fitahiana ho an'ny olona. Inona azafady? Ho fitahiana ho an'ny olona. Mety tsy manam-bola be ho zaraina ianao fa mba manana kely afaka omena. Mety tsy nianatra zavatra be dia be ianao fa manana Tenin'Andriamanitra izay fahendren'Andriamanitra sady fisainan'Andriamanitra ary ampy hahatafita ny olona azonao hozaraina amin'ny olona. Mba hainao avy ianao azafady? Manana ny fanan'Andriamanitra isika, manana ny herin'Andriamanitra isika, manana ny Tenin'Andriamanitra isika, manana ny anaran'i Jesosy isika, manana ny ran'i Jesosy isika, manana fahasoavana isika. Izay tena ilain'ny olona rehetra hahatonga ny fiainan'ny olona rehetra hiova sy hihetsara. Za sy enao de fitahina ho an'ny olona. Ahoana azafady e? Raha azonao zany zavatra zany de hiova ho azy ny fomba hitondranao tegna. Ohatra, raha tonga saina enao fa fitahina ho an'ny ao an-trano enao, na de manafintohana aza ny teniny sy ny ataon-dry reo ao an-trano, Dia misafidy ianao handefitra ary tsy hamaly ratsy sady sotaizy, satria tsy ry zareo no fitahiana ho anao, fa ianao no fitahiana ho an-dry zareo. Ka tsy ianao no handeha hilongolongo aminy, na dia milongolongo aza ry zareo, satria ianao raha tonga ao sy hajanona ao sy mipetraka ao, tsy hitady fitahiana ho amin-dry zareo, fa ianao no fitahiana mba ho an-dry zareo. Ary na dia manao tsinontsinona ny fivavahanao aza ny sasany ao an-trano, tsy tokony hahatezitra anao izany, satria raha esorina ao anatin'ny sakafo ny sira, dia mivadika aman-tsatso ny ambiny rehetra rehetra. Noho ianao no mahatonga an-dry zareo mihinan-kanina, noho ianao, noho ianao izay ampiasain'Andriamanitra ao, noho ianao izay mivavaka ho an-dry zareo. Noho izany, nahoana moa ianao no tsy maintsy hitsoaka, hiala ao an-trano, tsy hiraharaha ny ao an-trano, sy ny namany sy ny namana? Teneno akaikinao, fitahiana ho an'ny ao an-trano ianao. Zay ny antsika ilay ny devoly fanahy ho sorena amin'ny olona mba hialantsika aman'olona ka hahatonga antsika tsy hahatanteraka ny mission antsika. Masosotra anao amin'ny toeram-piasana anankiray nefa ao misy tian'Andriamanitra hovonjena, mety ilay patron ao, mety ilay directeur ao, mety ilay chef ao, mety ilay mpiara-miasa aminao ao, mety ilay olona ambany fifaizanao. Mety tsy mbola fantatra izy fa Andriamanitra matoa nametraka anao ao, nahatonga ny demande nao nivaly sy nahatonga anao mbola tafajanona, na dia nisy compression nampiasa aza, mbola ao ianao! Misy mission ho anao ao. Tsy haiko na azonao ny resahako na tsia. Fa misy fotoana mety sorena amin'izareo, tohizo ny devoly, mialà amin'izay izy. Satria ianao tsy tonga saina aho Fa sao ianao mba hikarama Fa ao ianao mba ho fetahina ao an-doha Telegram misy antony hahaveloma anao Fa tsy resaka mitady vola fotsiny ity resaka ity Any am-pianarana any Mety mahita tanora ianao izay tovovavy kely tsara tarehy na tovolahy kely mahafinaritra kely Maditra, fahina foka sigara, misolo toaka, fahakotorana fotsiny Be dia be ny tanora amin'izao izay mivalona azo sary tsimba Tsy satria te hivanafo atao amin'ny naman-dratsy. Faninana amin'ny lamaody sy ny Facebook sy ny namany. Dia ny moa satria moa ianao mpivavaka be dia tsy te hifandray amin'iza n'iza miaraka amin'ny Testamenta Vaovao mangamanga kely any am-paosinao. Dia rehefa récréation ianao dia maka aina ary tsy te hifangaro na amin'iza na amin'iza. Dozy ny olona ahoana Pasitera be a! Jesosy hoe ianao izany fanenjehana izany. Ianao tsara a! Matoa ianao mianatra ao. Fitahiana ho an-dry zareo ianao. Possible mihitsy ilay olona tokony hotahianao no makahala anao. Satria tsy tian'ny devoly ianao hanova an'io olona io. Zasy ianao mila miara-tonga saina. Fa ny ratranao tsy important noho ianao fitahiana ho an'ny hafa. Satria mety maratra aho, mety maratra ianao. Fa raha toa ka ny ratrako sy ny ratranao no ahindrahindrantsika dia mivadika ozona ho an'ny olona isika raha tokony ho fitahiana ho an'ny olona. Zany hoe même na dia aty am-piangonana aza lasa miova isika. Adinontsika ny antony fisiantsika. Manana talenta ianao, manana fahaizana ianao, manana vola ianao, manana, manana, manana zavatra maro ianao.